Шушы, шушы җегет бул син эзләгән җегет. Аллага шөкер әйдә. Шулаймы? Сез бер-берегезне ничек таптыгыз? Менә Инстаграмга төшерәбез бит, әйме? Инстаграмда ниттек? Әйе. Ниттек. Табыштык. Табыштыгызмы? Ул миңа беренче йөрәк куйдым ди, мин аңа куйдым ди. Ә Инстаграмда табыштыгыз беренче тапкыр. Ул беренче куйды лайк миңа, и мин аңа яза башладым ди. Ә мин ялгыш куйган булсам, мин чөнки белмидем Рәзилнең Хәтта кем икәнен дә бу вакытта. Ә белмисең, бай икәнен белмисеңме? Просто матур егет күргәндә инде йоклыйран инде дип. Ә матур егет. Ә матур. Сиңа беренче урында матур булсынмы? Аның теге сине кеме бу. Аны урынлап тормыйсың инде, матур да булырга тиеш. Матурмы? Бөтен нәрсәсе. Ну, кайбер хатын кыз әйтә бит, маймылдан әз генә матуррак булса, шул җиткән ди. Ә бу бик каты чибәр бит, моңа бит бик күп кызлар гашыктыр, синнән көнләшәләрдер.

Ну, менә ир кеше инде ди. Мисалда, я менә янда хуҗа булып булмыйдыр ул. Юк, бездә хуҗа юк иде. Без э, бер-беребезне тулыландырырга бер, бер, икебез бер фикердә булырга тырышабыз. Габдрахим дигән мәче яшиме әле ул? Мәчеме ул? Тычкан мул. Юк, ул бит Юк инде, ул бит курчагы Сөләйманны. Ә, Габдрахим дип куштыгыз. Бер малай пилот ул, ие. Пилот миңа бер сүрәт өстен ярыймы? Татар исеме Кушигали дип Габдрахим дип куштык кызганга. Качан мине кунакка чакырасыз? Сезгә килеп күчтәнечләр белән. Любой вакыт килегез, без бар өйдә. Шулаймы? Әле башта концертка килегез. Ник син көтмәгәндә, уйламаганда концерт Безгә любой вакыт килергә була. Без бит күрше Акшарлак белән. Менә монда гына торабыз без. Ник син көтмәгәндә, уйламаганда концерт куярга булдың соң әле була? Ул бик күп көчне ала бит, җапа. Көтмәгәндә дип инде хәзер ничек дип әйтим, бик озак, озак әзерләндем, озак өлгердем. Менә ниһаять үземне әзер дип тапкач, Шушы... Әле генә әзер дип таптыңмы син үзеңне? Әйе. Сиңа ничә яшь? Әйтмим ансын. Син инде хәзер аерыл, үзең генә җырчы булырга телисең, үзең генә аерым. Рәфинәнең аерым ни була инде? Группасы. Әй инде, әй. Син шуңа әзер инде хәзер. Мин менә шуңа омтылам әйе. Ана Габдерахим абыйң бирде сиңа. Ә төп җырчы кем була? Төп җырчы? Син буласың, там ниләр группаңда э, кемнәр бар? Рәзил инде без аның белән әлбәттә Аерылгысыз. Һәм Фатыйр субханалла машалла. Та кыямәт бергә булыгыз. Э, сеңелкәшләрем катнашуы көтелә. Бәлки Тагын бер супер җырчы юкмы тагын бер анда? Менә ансын тамашачылар килгәч күрерләр. Ул инде беләсезме ничек? Хәзер әйтеп э, куймыйсыңмы килсеннәр дип? Була Гөлназ, Эльсур Шәрипҗановлар булачак. Алар безнең гаилә иҗади иҗатташ дусларыбыз. Анарысын булачак Аиша яшьләрнең э, яраткан җырчыларының берсе. Аннарысын булачак э, Инҗе Әхмәтҗанова исемле бик талантлы яшь башкаручы. Әмма 15 яшьләр тирәсе генәдер әле. Төгәл генә әйтә белмим. Мәктәп укучысы инде. Әмма бик матур итеп җырлый һәм менә без аны икебез бер укытучы Гаирибез Люция Хасанова да укый. Әлдә укытуымны исә? Әлдә укуымны дәвам итәм әле мин. Әйе. Син миңа әллә кочанлы кеше кебек менә бер яктан караганда Николай Паша заманында. Ничектер шулай, ә үзең гел яшь син. Теге мин сине карт дип әйтүем түгел, менә мин дә Бүген кырынмадың, Рәзил. Ире яхшы аның, гелгәсте. Сез җәяү килдегезме? Машина белән, очыпмы, вертолет белән? Без инде машина белән бер чыгып китеп, Очып, бөтен машинада Казанны килдек. урап, әйе, менә монда килеп калдык. Әйдә бер җыр. Ташкентлардан сатып алдым алтын сәгать Рәфинә. Көндә сине яраттым, Рәфинә. Фирганәдән чүлгә барып, сине таптым, Рәфинә. Көндә сине яратам.